Pastor te cheukhat nih pulpit hmai ah an chim tawnmi cu Khrihfabu chung i hruainak Khrihfabu chung i hruainak ah ministry an dirhmi ah hruaitu upa i an khinhmi hna paoh khi Pathian nih an thimmi nan si, Pathian nih hruaitu ah an chiahmi na si hih, an ti lengmang tawn hi ka theih. Minung nih upa an kan thimmi paoh hi Pathian nih mipi hruaitu dingah a thimmi kan si dih kho hnga maw? Keimah theih tawk ahcun Baibal chungah kan hmuh khawhmi cu Pathian nih hin mi zeipaoh hi a hmang hna lo i mi zeipaoh hi a thim fawn hna lo tiah ka ruah. Pastor te nih an chimmi hi a dik tiah nan ruat maw? Cun piangthar bak lomi hi Bawipa nih hin a rianṭuantu dingah a thim hna hnga maw? A tawinak an ka vun leh seh cun piangthar lo kha cu Pathian nih a rianṭuantu ah zeitikhmanh ah thim bal hna lo ti cu a fiangmi si. I Pathian caah cun piangthar lo pawl vialte cu mithi an si caah khan mithi kha Pathian nih a rianṭuantu ding ai thim bal hrimhrim hna lo. I asinain nihin ah Pathian nih a rianṭuantu dingah mi a thim tikah hohmang in dah mi a thim te cun member hmang in mi a thim. member hmang lengmang khan mi thim i vanmi hmang lo aw hmang lo zeidah hman nih cun member kut lengmang kha pathian nih a mi thim hna a hman tik hna a thim tik hna a hman ti kha chim ka duhmi si cun pathian rianṭuannak kong le thimnak kong ah tlawmpal te vun chim ka duhmi cu le chiti thuhnak kong cu a tel lo nain chiti thuh he tlawmpal te vun pial ka duhmi cu minung tampi nih pastor te hi pathian nih chiti an thuhmi hna si tiah nan kan ti i kan i lunghmui ngai aw kei chit i thuhmi tang i thuhmi hi chit i thuh lomi te khan kanmah le kanmah zong kan i lunghmui ngai kan in ti lengmang hna tikah chit i thuh bak ah khan nan i ruat i a tang pawl kha chit i thuh lo ah nan kan ruahmi kha nan palh ngaingai ti kha chim ka duh i hokhat ah chiti thuhmi cun si ti cun John nih timi cu nannih cu thlarau in chiti thuhmi nan si caah cawnpiaktu nan hau lo a ti. A piangtharmi vialte hi tlangbawi kan si caah Biakam Hlun ah tlangbawi chiti, tlangbawi sinak i chiti an rak thuh hna bantuk khan kannih zong tlangbawi na si cang tiah thlarau in chiti thuh kan si dih ti kha a piangtharmi paohpaoh hi God's minister kan si dih. Pathian rianṭuantu kan dihlak in kan cung in a um zongah, tang in a um zongah, pastor na si zongah, pastor lo na si zongah, Dikon na si zongah dikon na si lo zongah na pianthar cang hnu ahcun Pathian chiti thuh na si ti kha vun chim ka duh. Mah cu Pathian chiti thuh paohpaoh cu Pathian i rian ah khenhmi lawngte kan si. Lahkhah na ei zongah, ei lo zongah ai sai lo. Cun a hnu na ṭhut zongah, mai na ṭhut zongah Pathian chiti thuh paohpaoh hi a rianṭuantu lawngte kan si. A riantu kha ai dan bia si ti kha Pathian rian kongah vun chim ka duh. Cun pastor te hna, Cun evangelist te hna, hruaitu si te hna i zeikhi dah si tiah cun thlarau laksawng an si fawn. Thlarau laksawng an si. Thlarau laksawng an si i hika siapeng nih thlarau laksawng a ngeihmi hi evangelist a si si ahcun evangelist a ṭuan awk si, pastor laksawng a ngeih si cun pastor a ṭuan awk si. Hi makakha siapeng nih thlarau laksawng a ngeihmi kha a member pawl nih a phungchim kan ngeihnak in hi siapeng hi pastor laksawng a ngei maw tiah ṭha tein kan zoh khawh khi a hau. I pastor laksawng a ngei ka ti siah cun member vialte nih pastor rian kan khin awk ka si. Sinain kan zoh kan zoh i pastor laksawng a ngei lo i evangelist laksawng a ngeih siah cun pastor ah rian rak khinh bak lo ding evangelist rak khinh ding ka si. Cucaah cun cucu Baibal nih a kan hmuhsak ning a si. Ai palhmi cu zeidah si tiah cun pulpit cung i thim hnga dingmi nawmei tuahmi zong kha piangthar lo, a tang i ummi zong kha piangthar lo an si tikah piangthar lo nih thlarau laksawng pakhat hmanh kan ngei ti lo. Piangthar lo a ngei lomi thlarau laksawng a ngei lomi kha piangthar lo nih a zeitihmanh khan an laksawng a um lomi zong cu zoh awk ṭhat lo caah minung kal lengmang in cathiam e phaisa tampi keng e tiah khan kan i thimnak cu si ti kha vun chim ka duh a hram cu basic a che khan khan ai rak i luai dih cangmi si cucaah cun Pathian minung hna Pathian rianṭuan hi cu phundang te si caah kan a hmasa bik ah kan pianthar tak dih a hau kan pianthar hnu ah khan ani hi zei laksawng dah ngei ani le zei laksawng dah ngei ti kha member nih ṭha tein kan pulpit cung an kai khan ṭha tein kan rak zoh hna awk a si i pastor laksawng a ngeimi si ahcun a caan a um fate khan pastor ah tiah nominate tu ei vote vun pek tol ding khi a si hnga i cu tikah thlarau minung ka si i anih ka pastor si seh tiah ka kut ka thlirmi kha pathian kut khi si awk ka si hnga pathian vote kha si awk ka si hnga asinain atu cu member zong pian thar lo thlarau mi cung au ve lo thimi zong au ve lo cang ahcun atu nan i thim ning te nan i thim hi a si awk si ko ti kha vun chim ka duh khi a zik khi kan i hal i a chekhan kha kan rak ngan mi tam tuk tikah e laimi khrifa bu hna hi cu khi ho ha ho a pa huin hin pathian bia he kan i la tuk hna kan i la tuk hna a sei man an pathian bia kan i kai ko na khi sapeng a um hin a um rem phrim lo a ka khuaruah khi a hal ngai